Indi ýaşlar gaýrat ediň akyllar, suduň aşagyna gidiberiň, boldy sizler. Kem galmady, bir gezek tutmady oglan ýok ýerde. Hemmäňiz tutduň bir gezek. Bol, bolun, bolun, ay, ulu göreş başlayacak hazır, bolun.

Baýrak al bilen ýok. Ýakamy? Ýakada on dollar goýjak okuwçylaň gyna. Çykyň. Bagtyýar özüň galýaň. Boldy. Baý ýakalar, ýaka. Senler bulawaň ikiňiz bile tutjakmy? A? Aýa ýanyňyza tabyňa birgir gepleşikden ýa molere ötmäliňiz. Ýanyňyza tabyň başga balaň tutdurjak şlowaň bolan bilen başga balaň. Indi öz özleňiz gepleň ýa bolmaýar. Düşme öý. Düşme ýa aňa düş. Ana ýakalar çykyň lan çyk.
Nirden sen?

Aý, bir ikiňiz bolsaňyz, wala, tutuň, on dollar hem-de bäş dollar meýle, bar.

Efendim final bolsa ýaly şu bilen galyşmaly bir wagt. Aýaň bir bar da şony çykaryň ýaka tutjak diýdi. Ýoldaş. Şu ýerde bir tutjak diýdi aýa. Şu ýolda bir tutjak ýaka barmy?
Ýaka tutjak barmy şu ýolda?

Ýaka, bolmasa baýrak berjek daýyny men aýdym final diýip aýtdym final adam tapylmaýar peýdasy ýok. Şo maşynam gaýrat edip bärrak getirip goýsa saýasynda oturra bolýa. Äkel diý bärrak. Oňat. Baýrak goýup käbini unutdyk diýip. Ýa Bagtyýar, ýanyna adam çykmasa şulan gynam ýatyrjak. O näme şert bilen goýmadyk, ýaňky ýaňak final diýdim, final ýok bolsa tutjak adam onda bir zat ýok. Ýakamy ýaka guşakmy guşak çykyň.

Şol orta goýlan adamlar bar Gurban. Orta goýlan adamlar bar şolary diňläliň şolara gulak asalyň. Eger nemäňiz bolsa mana meň ýanyma geliň maslahatlaşyp şolary aýdyşyp näme etmeli bolsa bile ederin. Şol Soňam bir düzgünler bar. Mana ortadaky sudýalar sizem bir sanaňyz täze goşulyp otyrsyňyz. Soň Şul göreş tutan wagtyňyz emel emel etseňiz Şul dawaňyzdan başga ýeriňiz ýere galtyşandan soň eden emeliňiz güýçli hasaplanýar. Ýöne emel eden adam Geň düşüp soň priýom dakanda alky soňunda hasap etse bolýa. Şo zatlara üns bereliň sudýalar sizler diňläň esasy ýoldaş. Şol zatlar gitmezin ýaňam aýtdym aňyrdada. Orta çykjak ortada begonçylyk etjekler. Ýoldaş Ysmaýyl Ybra neme Bagt iki Bagtyýar.

Soň Gel aňa sene bir palwan öldü de ýüzüne ötdüme. Kerim.

Annakasymdan bir uly mal, geçe. Çary Kasym uly bir maýda mal. Ogulnabat ekesinden iki ýüz elli müň manat pul. Baýram Jänek bir mal. Çalyndy. Nolmada çalyndynyň bir maýda mal, Şükür Gazak bir million pul, Jummiş Meňli kiçi seçekli ýaglyk ýigrimi manat pul, Paýzy Agadyndan bir mal, Ýazmyrat ýegeni bir ýarym million, Rüstem Rüstem insinden bäş ýüz müň manat pul, Wepa ýeňňene bir million pul, Tuma insinden Hudaýberdi agyň oglundan bir geçe. Baýram taýly bir kostýum, bir jalba, kiçi we uly. Otuz bäş.

Süýji salak, nabor, mekan, jeňňel, elli dollar, aşyn ünse, Bäş ýüz müň manat, Gulban muzessi, bir million, Baýram, Paworot, bäş ýüz müň, Ysmaýyl, möjek, üç sany aýakgap, keta, Maksat, Iki ýüz elli müň manat, gyz aşa elli dollar, maňa gapdalynda otyr Gurban. Saparmyrat, ynha, ýüz manat. Rüstem insinden. Köýnek Akmyrat Kiýewinden bäş ýüz müň manat, Ally Allaberdi Uliagulyýewden Gladdaşyndan iki ýüz elli müň manat, menden bir tüý nir bilen ýüň kostýum dolba, Gurban Haky ýüz manat, Garýagdy Gamşak iki ýüz elli müň manat, Myrat Pälwandan iki ýüz elli müň manat, Garabekli Myrat Pälwandan, Şükür Körpeden iki ýüz elli müň manat, Batyr awutdan iki ýüz elli müň manat, Saparow Amandan bäş ýüz müň manat, Öwez Seýtek, Seýtekde Öwezik Seýtek Seýitmyratdan ýüz manat,

Täşli Seýtekden bir ýaglyk, bir köýnek, Bek hanyň Kuwançdan bir ýaglyk, bir köýnek, Rozmyrat pälwandan, Tommydan bir mal, Karabatýandan, Hatapdan ýigrimi manat bilen bir köýnek, Bagtyýar pälwandan,

Gulban Pälwandan, bir kostýum jalbar, er, a, ýüň, ýüň kostýum jalbar, Erkin Pälwandan, ýüz manat, bäş ýüz müň manat, a, Akgyş, uzyn, elli manat, bir ýarlyk, Myrat, uzyn, a, kiç, a, iki köýnek, Serdar Uzyn, iki köýnek, Arslan Ors ýüz manat, Arslan hasapla. Begmyrat, elli manat, Agamyrat, Akgu. Bir köýnek, bir ýarlyk, Juma. Möj, ajyma möjek, bir mal. Şirhan. Şirhan ne? Ýüz manat. Ana ine toýa goşant eden adamlar berekella sag boluň toýlaryňyz sag aýtsyn mana hanym gapdal Loti köp minnetdarlyk bildirip otyr. Aa Azat.

Hormatly adamlar, mejnun ulakan toý. Şu toý gyzgyn. Bir gowy göreş etjek bolsak, uly pälwanlar Kerim, Erkin, beýleki Guralmyrat bäşim sizleň hemmäňizden haýyş çalt çalt göreşiň bul goýlan baýraklar ýene yzyna gidenden şul oturan adamlaň hemmesi toý görmäne gelipdir göreş görmäne lezzet almana gelipdir şoň üçin çalt göreşiň sallanyp durup gije öýle öýle gürrüň etmäň eger şundan köp wagt saklansaňyz hemmäňizem aýryk ýaňky goýlan ulakan öküzi orta göreş tutýan pälwanlara hatar edi goýly şonam aýdaýyn. Soň ýene gapy görmäň şu zatlary. Öýtseler böytseler diýip. Uly pälwanlar sizlere ýene bir gezek düşündirýäs eger köp saklansaňyz on minutdan köp saklansaňyz soň aýryt bu baýragy başdan ýygyň. Ine boldy şo gezek. Boldy. Mergen Pälwanyň baýragyny beriň. Mal getirseň Mergeniň. Mergen Pälwan ýykdy gylaýakdan. Malyny getirseň Pälwan. Mal getirseň Pälwan.

Hany Erkin Kerim. Sizlere has balaýda etýärler. Ikiňizem uly has uly pälwan.

Ýigrimi dollaryny goýjak her sanyň on dollar baýragy bar reaktiwny oňat polwanlara gel Babajan birini Babajan aldy birinam Pälwan aldy Saýatdan alyň ýanyna çykyberiň kim ýanyna Soltan ägirler ýaz köýer dollar diýip ýazda Pälwan ýok bol a Pälwanyň ýanyna talawan Pälwanyň ýanyna talawan

Mes bolwandan iki minutiňiz geçdi. Ýene üç minutdan aýyrdy zahwata goý berjek. Tutjak da diýseňizem gaty bolmaň, hiç zat berjek däl.

Akide alyp gelen oglanlar, ýaş oglanlar bardy Saýatdan, Sakal-Garabekden gelen. Ançe gün tosgan bolup geleni, Akide alyp gelipdir, haýyşt etdiler. Geliň mana öz ýanyňda oglan ýanyna, ýigrimi manat baýragy bar şoň, mana. Mana ýanyna gelin tutjaňyz. Gel Gurban. Gurban tut gör.

Ýakaň malyny alyp gidiň Aýla pälwan getirdi berekella pälwan malades. O, olam 5-nji klas ol. Tutukarny mi kaldan ýa tuttularynda. Ay malazir salvanlar. Gullar, erkin, indi zahwat. Bäşim, Nurmyrat, zahwat.

Pälwan le Begenç Pälwan Saýatdan Begenç Daşlykdan. Ysmaýyl Dawaý başlat.

Azjyga çalasy bar ajyň. Az çalasy bar. Ana oweres bolda malades. Begenç bolman ýykda. Eger 10 dollaryny ber, alman ozaňy ýere tutdurjak. Alo. O dollaryny ber. Dolban gör özün gat dol den alman oň tutturjak. Gel. Gel on dollar bay da wajlan mana kıraş adam. 30 dollar git benim dollar.

Begenç Palwan üýlendirip uludan toý berip otyr ýeňňäme aýtdyk toýlary gutly mäbräk bolsun ýaşlary bagtly bolsun han ýany Begenç özüň ýany Pälwan Palwan ogullar gyzlar bolsun nesip bolsa toýlaň toýy ulaşyp gitsin hazir şu ýaşlara pata bermek üçin bir Gurban aga söz bereliň Gurban aga. Soň yzyndan mana Garabekden Myrat aga bar, soň Gurban bar. Ma Gurbana bärräk süýşüp bir ýaşlara bir pata ber. Otur, otur kapyşka. Pahyrymyzam otur. Şu gün hanymyz Oglan öldür otyr begenç Pälwan oglan öldür otyr Toýlaňyza toý olaşsyn Allah janwara Görjeňiz gowluk bolsun Şuhan diňe diňe ýagşy günlerde düşünen toýlarda gatnaşmak hemmäme nesip etsin Allajan hemmäňize şuleýan toýlar nesip etsin Allajan şulara bara uzak ömür bersin jan saglyk bersin. Şa Aktyk han Aktyk, Çowluk, Ýowluk gör otur şular durun ne iýip bolsa gara. Şu başga näme diýeýin men. Hemmäňizde şular ýaly toýlar nesip etsin. Indi pata ber diýseňiz pata bereýin. Bolmasa Myradat, Maksudat erenizden şepagat bolsun, pirlerden hümmet bolsun, alkam ýar bolsun, kulkallar goragyňyzda bolsun. Alla janybara etleriňize girsin, janyňyz sag bolsun, görjegiňiz owluk bolsun. Ot belasyndan, suw belasyndan, görner-görünmez beladan, beterden, howpdan-hatardan, Bir Allajan özi gorasyn. Allajan şulara uzak ömür bersin jan saglyk bersin. Nesip bolsa ýyl etmen agtyk ogul ogul görsün gyz görsün hatar hatar öz ýany bizler ýany pälwan bol Myrat ýany hemmämiz ýany pälwanlar döräp köpelip kämir gitsin Allajan amin bereket bersin. Garabekden gelen Myrat agamyza da Myrat pälwana da Söz beren Pataga. Erkan Palvan toýlar gutly bolsun. Mana ýaşlardan bolsa kömür giň döwlet bersin. Hudaýjan Allajan berdim diýip bersin. Nesip bolsa akdyk toýlarynda oturmak messer etsin. Bagtly boluň Begenç Palvan. Gutly bolsun toýlaryň.
Agurwan senem bir pata.
Essalamu aleýkum hormatly toýa gelen eziz adamlar. Uzakdan ýakyndan gelen pälwanlar ine şu gün bir wagtlar ammada öz döwrüniň iň uly pälwany bolan baş pälwan, absolýut pälwan derejesine ýeten Han pälwan oýunda ine Körpeje ogly Begenç inimiziň, Begenç pälwanyň bagyt toýy. Ine şunuň ýaly toýlar her birimize miýesser etsin, bularyň öýünde şunuň ýaly toýlar, ullakan toýlar hatar-hatar bolsun, nesip bolsa geljek ýyl şu wagtlara Han pälwanyň öýünde, Allanyň beren agtyk perzendini gutlap oturmak her birimize miýesser etsin. Ýaşlar bagtly boluň. Allajan bagtyňyzy açyk etsin. Goşa gumrujak ýaly ömrün boýy bileje ýaşamak sizlere miýesser etsin. Bagtly boluň. Ýoluňyz ak bolsun.
Berekella sag boluň indi bolsa şöyle indi bolsa bir oňat muzika goýuň bir palwanlar hemmäňiz palwan myhman umuman hemmä miz birigip bir

Aý berekella tansçylar. A balwanlar çykyp öňe orta aýaňy balwanlar. Telefon gel bäri gel aý. Ay malades palvanlar.

Gurban. Pälwany bezýän zat gylyk-häsiýete. Nädedaý owazaňam häsiýetiň bolmasa oňat gören ýoklar pälwanlar. Göreş berýän ýok pälwany häsiýeti belli. Aýlama ýöne guşak aýlama orta arada gaýdyp görüň ýa-da. Tut.

Näme boldy ulan görese? Bolan ýokmy?
Ataş bar, bar suw içat. Beren sollan ýene ýykdy. Ýene 10 dollar ber. Malades beren. Häzir 3 sany şul owadan polwan taýýarlap otyr. 4 boldy meýle. Dört sany palwan Her haýsynyň on dollar baýragy bar şulaň slowadan palwanlar. Kimden goýlan şol neme on otuz dollara gitdi on seni. Ýigrimi dollar ondan galdy soň ýene on dollar neme elli dollar kimden tä? Ärneden?

Ana olaňa monda neme on dollar baýragy bar şonuň. Ýazdyryň gur neme? Öý, Islam ýazdyryň. Atlaňyz ýazdyň äline bir. Kimden diýdiň? Jennat birilden ýüz müň, bäş ýüz müň manat toýa goşaň. Islam mile. 10 dollar. Indi sizler garaşyň, soň azjyk bular ýeňlesin. Kysdanmaň sizler, aýdyp otyryn-a, şular tutup gelsin.

Azat, Azat täjik, gel orta. Bir mal baýragy bar şuň daň atar ýegenler.

Şatlyk menem şu özüm planlaşdyrdym ýigrim dollar. Magmyrat malades baýraň galky don dollaryny ber.
Ala.
Sizem az az nazara ýazdyrýaňyz geliň bari. Bul ýazdyňmy? Bular ýaz bulaňka 500 müň manat pul gördüm. Nemet dollar aly.

Agamyrat Mirzeberden

Ana babajan bilen neme sizlerin zahwada gidin indi boldy.

Erkin Palwan çykaw. Şatlyk çyka. Ana biziň hem zaýaman dik adymy. Ha hem zaýa. Ay malades. Ihlas malades.